Salam eziz dostlar gowmy ýagdaýlaryňyz oňaçylykmy? Han ogul media kanalyna hoş geldiňiz. Bilýän bolsaňyz öňki wideolarymyzda din barada, türkmenleriň taryhda nähili musulman bolandygy barada ýa-da türkmenleriň yslam dininiň haýsy dine ynanýandygy barada wideolar taýýarladyk. Indi bolsa sizden gelen talaplar boýunça we öňki sorag-jogap wideomyzyň Köp görlendigini göz öňüne tutup, ýene sorag-jogap wideosyny taýýarladyk. Wideo başlamazdan öň akly ýetmeýänler sögünç sözleri bilen jogap bermäne synanyşmasyn. Bu soraglar dini bilim adamlaryna soralýan soraglar bolup, dinde agzyňy hapalamak hem günä hasaplanýar. Taýýar bolsaňyz soraglara başlalyň. Soraglary bilýän, jogabyny bilýänler Sorag bir, jogap bir, sorag dokuz, jogap dokuz diýip teswirlerde ýazyp biler. Taýýar bolsaňyz başlaýas. Sorag bir. Diýeliň, daş ýurda gezelenje gitdiňiz we siziň diniňizden bihabar kişileriň ýanyna bardyňyz. Olara görä, öz dini dogry, size görä, siziň diniňiz dogry. Siziň diniňizden gyzyklanýan kişilere öz diniňiziň aýratynlyklaryny nähili sanap bilersiňiz? Sorag iki. Amanadyny tabşyrandan soň, tutuş ömri boýunça musulmançylykdan bihabar kişi bilen Musulman maşgalada ýa-da bir musulman döwletinde doglan kişi deň derejede soraga çekilýärmi? Eger musulman däldir dowzaha gitýän bolsa, ol adamlaryň günäsi näme? Sorag üç, Musulmançylyk erkinlik dini bolýan bolsa, onda näme üçin ýaş çagalara entek kararlaryny alyp biljek wagta gelmänkä olaryň rugsady bolmadan sünnet edilýär? Belki, ol çaga ulalandan soň sünnet bolmak islemez. Musulmançylykda sünnet bolmak parzmy? Sünnet Muhammet pygamberimiziň etýän zatlaryny diýilmeýärmi? Elbetde, bu zatlary etmäň diýmeýäris. Ýöne, näme üçin saýlama erkinligi çagalara berilmeýär? Sorag dört. Näme üçin dinde ähli zat ölüm we jeza bilen baglanyşykly? Ýa Dinler adamdaky ölüm gorkusyndan peýdalanýarmy? Sorag bäş, Näme üçin? Dinde aýal bilen erkege deň hak-hukuk berilmändir. Näme üçin bir erkege iki, üç aýal rugsat berlip, bir aýal biri bilen bolmaly? Derdimiz bir aýala iki-üç erkek bolsun derdi däl, bir erkek bir aýal bilen oňsun. Ýa-da gerek ýerinde erkekleriň aýala el galdyrma rugsady bar. Emma aýallar ses çykarmaly däl. Hatda, näme üçin erkekler gysgabalak futbolkaly gezip bilýän wagty, aýallar saçynyň ujuna çenli örtmeli? Sorag alty, Dinde näme üçin bugdaý, arpa ýa-da üzüm haram däl, emma olardan öndürilýän alkogol önümleri haram hasaplanýar? Sorag ýedi, Ýaradyjy näme üçin bir guluna rahat, bolelin durmuş berip, beýlekisine jepaly, agyr, kyn durmuş berýär? Eger durmuş bir synag bolýan bolsa, onda näme üçin iki uly hem deň derejede synagdan geçmeýär? Sorag sekiz, Palça we doga ynanýaňyzmy? Doga we pal çynmy? Çyn bolsa, onda näme üçin bar işler şolar bilen çözülmeýär? Sorag dokuz, Allatagalla wagty ýaradan bolsa, älem-jahany ýaratmana haçan karar berýär? we öz ýaradan wagtyna özi garaşlymy? Garaşly däl bolsa, onda näme üçin iň başda iň dogry dini indirip, hiç hili üýtgemez ýaly etmedi? Eger beýle bolan bolsady, taryhdaky dini söweşleriň öňüni alyp bolmazmydy? Hristian, ýewreý, musulman diýip bölüşip hem bolmazdy. Sorag on. Ýaradyjynyň ähli zada güýji ýetýän bolsa, onda näme üçin perişdeleri ulanýar? Sorag on bir, Bir adam ogurlyk ýa-da haram ýol bilen gazanan pul bilen sadaka berse, onuň sadakasy kabul bolarmy? Sorag on iki, Bir adam näme üçin bir işim oňuna bolsa sadaka berjek diýýär? Bu bir Ýaradyjy bilen söwdalaşmak bolmaýarmy? Meselem, işe girsem ýa-da çagam bolsa berjek, ýagny çagam bolsa sadaka berjek, bolmasa berjek däl, ýagny para bermek ýalak bolmaýarmy? Ýok, sadaka bolýan bolsa, onda näme üçin şertsiz işi oňuna bolmadan berilmeýär ol sadaka? Sorag on üç, Ateist ýa-da deistlere garaýşyňyz nähili? Sorag on dört, Başga bir dinden birisini ýa-da hiç dine ynanja bolmaýan birisini söýdüňiz, onuň bilen durmuş gurardyňyzmy? Sorag on bäş, soňky soragym. Bir adam haýsy dinde bolsa bolsun, haýsy ynançda bolsa bolsun ýa-da ynançsyz bolsun, oňa hormat goýup, oňa görä dogry hasaplaýan zatlaryndan sarpa bilen, sözüni bölmän, ýok meňki dogry diýmän, sözüni bölmän diňläp bilýärsiňizmi? Eger-de bir adamy beýle diňläp bilýän bolsaňyz, maňa görä onda siz dogry adam. Dostlar, soraglar şulardan ybarat, jogaplaryny bilýän kişiler sorag bäş, jogap bäş hökmünde ýazyp bilerler. Ýaňky diýşim ýaly, soraga düşünmeýänler agzyny sapalamana synanyşmasyn, çünki bu bilmeýän kişileriň dini bilim adamlaryna soran soraglaryndan saýlap aldym. Diýşim ýaly, dinde agzy sapalamak hem günä hasaplanýar. Wideo barada, kanalymyz barada pikirleriňizi teswiri ýazyp bilersiňiz. Hoş sag boluň. Hormat. Eger-de şeýle Türkmenistan futbolkalaryny almak isleýän bolsaňyzsam Hanoğlu Wear sahypasyna ýazyp bilersiňiz.